खो खो खुम खो हैं अरे तोरा दुनू से हम परेशान भ गेल छी हैं एकटा तू छे जे भरि दिन चढ़ते रहे छे भरि हार सानी खाइते रहे छे लेकिन टाइम पर दूध नहीं दै छे हंचिन हंचिन करत रहे छी आ एकटा हमर सार करिकवा जे छे हैं निकम्मा निठल्ला बेटा खाइ छे आ खाली सुतल रहे छे ते टाइम पर स्कूल पढ़ू ला नहीं जाय छे

केना जिमदार जी का सुतल छै ए ए ओ नो अरे स्कूल जाय के टाइम भेले कि नहीं भेले हैं विजय रे विजय रुबा अरे एना केला ठिठियाई छै रे अरे स्कूल जेबी कि नहीं जेबी अरे हम कहै छी स्कूल जाय ला तू ठिठियै छी अरे बा अरे की भऽ गेलै ए विजय अरे सर अरे अरे, स्कूल जाय के कि ठिठियै छै हैं? की भऽ गेलै ओकरा एना तऽ छोड़ा कहियो नहि करै छलैया अरे विजय कोई नजर गुजर नहीं लगा दल के अरे अरे करिया आदमी के नजरों के लगे थे अरे नहीं हंस नहीं है ना हमरा डर होइए विजय बौआ रे अरे विजय वाह एना नहीं हेतै हमरा बुझाइए एकरा कोई चपेट मारि देलकै केकरा ले जाओ हाँ, अरे अइला सबसे नामी तो किशोरिया धामी छे हैं जाते ओकरे लावे ला अब अरे अरे विजय अरे

बाबा तऽ अही गाछीमे रहै छलै ध्यानमे आइ नहि देखै छियै हे भगवान कतऽ छै बाबा वहाँ बैठल छै ध्यानमे बाबा हौ बाबा ध्यान खोला हो बाबा भारी विपद पड़ि गेलै बच्चा की भेलो बड़ी चिंतित मुद्रा में लगे छे बाबा की कहिए बाबा कत से शुरू करू आ कत अंत हमरा किछ नहीं फुराइए हौ घर गेलिए या घर जाते मातर कली छौड़ा के स्कूल जाए ला लेट हो जते हाँ उठबे छी उठबे ला जे गेलिए बाबा तो तो खून से ठिठिया लगले जना कुछ आँख देख ले हम दो तीन बार झपार लिए रे ए बुढ़बा रे स्कूल के डेट हुए जो ना स्कूल वो तो और जोर जोर से हंसा लगले हैं जना कोई मौत मार दल के बाबा ओ केना ने केना करै छै यहिया आँखि लगै छै जेना जे आँखि मुन नहीं छै लेकिन आँखि बुझाइ छै जेना फाड़ि कऽ निकलि जेतै हम अपना अंतर ध्यान से देख ले लियो बौआ तोहर बच्चा

उ सार हमरा पीठ पछाड़ी एहन एहन कांड करे छे बाबा ई बारह बजे रात के गाछी में की करे जाए हे हो ताहि दुआरे ओकरा भूतनी के बास छाया ओकरा ऊपर में मनरा रहै छौ हमरा कुटिया में लकया हर समस्या के समाधान कर देबो बाबा हो ओइले लबही के तो क्षमता नहीं छे ओकरा केना के हम लोग के एबे एना का अकेला बुते हेते हैं बाबा अपने कनी कष्ट कयल जाओ हमरा घर पर चलल जाओ अपने नामी धामी छे बाबा हाँ अरे अहा के के नहीं जाने छे अहा एक फूक मारबे तब फूके फूक भयते बाबा हमर अय्या के अइ पूरे भाइरल बाबा नाम से था छे ने तोरा त तै द्वारे तू केहनो समस्या लऽ कऽ आ ओहि समस्या के समाधान कऽ देबौ आ तोरा बच्चा के रात बारह बजे के एनी ओनी घोपची घापची में घोरे ला होइ छौ लेकिन तोरा अखनो या आने ला नहीं होइ छौ तो तोरा बच्चा के भूतनी के बास पकड़ लेने छौ कल्याण नहीं हेतौ फेन बर्बाद भ जेतौ नहीं बाबा है कष्ट कैल जाओ बाबा अपने चलल जाओ कनी हमरा जरे जरे कनी कष्ट कैल जाओ बाबा कनिए चलल जाओ

ताहि दुआरे ई हँसि रहल छै एकरा ऊपर में भूतनी छै भूतनी बुझली एकरा हमरा झाड़ा दे आ ई एकरा जड़ से उखाड़ के फेंक देबे एकदम बाबा क्या कहे बाबा हो हे, एकरा झाड़ा देबे कि पहले तू पीछे लेबे नहीं, नहीं, कहाँ ना? तू बहुते कर- छौ अखन एकरा हैं हट जेबी के जेबी तू

भूत के मारे छा तब तो सार के गैन के 10 पेन और मारा मारा बाबा मारा बाबा मारा बाबा मारा बाबा अरे बाबू थाई के लिए यार सुस्ता ना बाबा ए भगवान कौन भूत ये चले आल छे बाबा और निकल गया एकरा कैले ना धामी के लेबे खून करबे छ एकरा बत- ब- अथी भूत तूत नहीं है हैं? ई भरि दिन गाछी में जाके गांजा धुकने है हैं? तै पर एकर हालत एहन भेल है गाजा पी रहे ना हाँ, अरे सार भरि दिन तू छा सके गाजा पीने छी आ हम कहै छी जे भूत लागल है नहीं नहीं एकरा भूत नहीं लगा एकरा ई गांजा पीने ओहि गाछी में बैठ बैठ के गांजा पीने है सौर जरे तब एकर हालत एहन भेल है एगो आरो हे टोल में मचने हे ओने सेम जेने तोरा हालत तोरा घरे हालत ह तेने सेम ओकरो ले भेल हे ओनी ओही ना भेल है हे भगवान अइ जे नहीं राख है एकरा धामी से नहीं देखबा हाँ। एकरा ल जाके डॉक्टर से देखबा तब एकरा ठीक हेते हां ठीक है हाल के ना करबा हे बाबा हैं? कहै छै जे अंतर्यामी छै हैं? ई- ई नहि देखला जे ई भूत है कि चिलम वाला है है तो गांजा पीने है तो ओहने रहे से भूतों के ने तो हम क्या निकली गांजा पीने है मोन तऽ होइए जे वएह बेत हम बाबा पर उतारि दी जा जा भाग हमरा घरसँ